Cimo noa, lawer mo obino ki cwercwiny i bota. En oweko pol kare an awaco ni, in ngete mo keken nyo in latin dwor mo keken ma in inge ni in itye ki peko ma ngete mo tye ki twero boti. Ma inen, tye ka nyweno kinwu, nyo en aye tye ka poko kinwu, nyo gwok ngete mo gwok tye ka nywenowu ki lok ngom pa lwu nyo ngom ma muu, latela mo tye ma onongo kero manonok ocako lwennye i komwu. Wunong kom bad nio cegwan

Wun macalo luwer, wuweke ki boc mic. Wuweke ki boc mic mabor ata. Wutim dano marac. Kobedo cani tye ka poko kin luwer-ru, kobedo cani boc mic tye ka poko kin lutela, tye ka poko kin lutela ludiro gamente tye ka poko kin jo nino weng ci pe angeyo ngo marac ki omera eni ma mito me apoko apoka i kwo ne gin ma boss myero otim mito maber en aye icwer idano I pok kin dano, i nek nek, i acoli, en aye gin ma boss me gutim mito. Gini ini bad news tegwan pe mito, honorable Doto bad news tegwan pe mito otim boss me. Da otim, en a unu wale ni an leba bit kono ngo gi an leba bit. So an alone omito afweny dano. So kara an atye ka lok ni omyero apwony positive otim pien pe tye ngat mo ma oa from no where pien dano eni weng ki lworo tim alwora dano eni weng ki lworo miyo tam ku tim gi ngweco angweca ka gutimo on manok nongo guringo distance mo mabor ata giringo tim ma pe larre. Lworo tye ma oketo komgio. En oweko an awaco ni, I'm the bad news, I am a brave man, I am the brave man. So an atye dano mo ma cwinye tek ma pe larre dok pe alworo gin mo keken dok an amoyo gin ma mone. Kono ilatela, kono lango, kono in ibedo nining? Amoyo lok kome ma pe larre, ayiti dok bene wayenye wagwi. Wagwi marac adada ma pe dok ni wugwi goc man me tuko tuko eni. Co pe wutem tuko ki bad news, wuting box mic, lok me kelle apokapoka ni i kin luwer weke o. Weke ki luwer, ento in me ilweny wa i kom luwer, luwer mogo ma inongo ni tye ka jule ajula, inongo ni wutim tye ka lweny i kom luwer. Ento wer mogo man pud gitye ka cule acula eni. Wii be tek pe be ipar ni aa an da dano madit. Muke do ocero mo myero bedi releasing iwek wa lok kom wer gi o. Frustration ni do icero de i politics pe inge wa ngo obedo politics. Nwara ata i gin ma pe iromo pe be ikwano wii tek ipe wa ki warga me kwan. Pange wa yen gene ma ki miyi en man in icit ka cun permission ma ki miyi ni icit ka cun labongo waraga kong wu nen ko ka i kwero ci nongo libi libi libi ki ringo aringa ki lwuri alwora ci an pe alwuri atucu kom pen lok ki kome otim bosmic bad nyo cigwana abi pwonyi Weke dwalo tyen ludito, pe bed ka poko kin lutino acoli, pe ibed ka poko ludito acoli. En wun ludito acoli aye atye ka pilo i bocmi, wutim yerowu matek i lunge dok pud wubedo ki i bocmi wutim still aye. Wutim in bene wek awacci ni lutela aye pe gimari ata. Man in itamo ni mere kimari because ni in itye ka mobilizing NRM ene wek wek obed i caa ni inongo ni at least ki pe ka yelli pien in itye i NRM hmm? wek ki pe ka yelli tutwal iporo kwio nyeko ni icero ka balo kwii pa luwotwu iporo primary election no ma itye ka yelo luwotwu ka dele ka ngamo ngwinyo me cito ka yeto ludiro madongo pe ka iwor Nyeko ni ni ma okobo teri kwer, nyeko mani en ma in ti kede ni otim, nyeko mani en ma tong okajo kin mwinyo kweci kweci teng teng teng teng, nyeko ma tong okajo kin mwinyo ma in pe de itwero juko ne ni nyeko ni bu teri kwene, col cwini bu neko teri ngo mutim otim in la nyeko la in cwini col ma pe lar dok in la neko meri ki wac laka ada meri ki wac laka ada dong laka ada laka ada gak lwak ada Nyi laneko, na in ideg neno gin maber i bot luwotwu, dok i ngat moni tye ka trending, in imyero ci luwu yone. Ngat moni tye ka yele wek inong ticci, in imyero ci luwu yone. In pe ikwano ba, wiyi pe tek ni lang. Piny iwek luwotwu-ni, luwotwu ma gitye ka temo betting and man me politics-si, wek luwotwu guciti Pe ibal nying luwotwu. Kot me yete pi konyi. Nyeku en, iwade ni nyeku aye tye ka poko kinwa dok nyeku en aye weko watye ka neke i kinwa. En in aye tye ka kelo nyeku dok in aye tye ka neko wan. Nga ma gitye ka timo gin eni mapat ki in ma bene iloko ma cwinyi tek? Cwak iwe laneko loko ma cwinye tek. Can ape ki lok mapol otim nyekuni ni Gwoko mot i kin winyi kenyo pe bed ka lyelo ki wi dano, pe bed ka poko ki kin dano.